Croeso nôl i chi. Ein gwestai nesaf ni yw Neil Rowland, sydd wedi penderfynu dechrau cylchgrawn newydd ar-lein i ddysgwyr. Croeso ato ni, Neil. Diolch yn fawr am y gwahoddiad.
Dipyn o dy hanes di os gewn ni. Un o ble wyt ti yn wreiddiol? Wrth gwrs, ie. So dwi'n dod o Gaerdydd yn wreiddiol, ond dwi'n byw yn Abertawe nawr. So dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg am bedair Bedair blynedd, bedair mlynedd, ie. Yeah. So, yeah. Uh, nid wedi hir. A dosbarthiadau nos nes ti? Uh, yeah, dwi yn, yeah. Dwi'n gweithio i Brifysgol Abertawe yn y dydd, a uh, so dwi'n just mynd i dosbarthiadau yn y noswaith, really. So, hawdd iawn, cwpl o gwaith, ac wedyn uh, cerdded i'r uh, dosbarth. Yeah. Syml iawn. Felly, air gwaith oedd y rheswm i, i, i ddysgu Cymraeg? Um, yeah, I, I think um, uh, mae'n mae bwysig iawn am busnesau i cefnogi y iaith, but uh, you know, dwi'n dod o Gaerdydd, dwi'n teimlo, well, dwi'n teimlo fel Cymro, ond nes i ddim yn teimlo fel Cymro go iawn achos nes i ddim yn gallu siarad y iaith, really. So, yeah, mae iaith yn agor chlawr o drwsiau, um, you know, gyda swyddi, ond y prif ffordd, y prif beth amdani i yw'r mae'n agor o drws i mewn i uh, diwylliant you know, y, y byd you know, Cymru Cymraeg a nes i ddim really gwybod you know, am, am, amdano y math o bethau sy'n digwydd. Yeah. A nes ti fwynhau y broses o ddysgu? Nes, nath oh, ddod yeah. yn eitha rhwydd i ti? Wel, mae'n mae gallu bod tyn bach yn heriol. Um, Dwi'n dwi, dwi mynd i mynd i iaith Abertawe siop ti tawi yn aml, achos dwi ddim unrhyw Cymraeg yn fy nheulu neu yn fy nhi. So oedd rhaid i fi fynd rhywle i ddefnyddio iaith, iaith really. Um, so, ie, yeah, mae llaw o, o bobl a llaw o um, trefnidiaeth wedi bod um, cefnogol iawn mm. amdani i ddysgu iaith. A nawr, wyt ti wedi penderfynu i gwneud cilch grawn? Dwi wedi, dwi Reit, wedi. Reit, so dyna'r syniad tu ôl i hwn i ni nawr te. Wrth gwrs, so mae llaw o y ddeunyddau um, a llyfrau am ddysgwyr aeth y newydd, llyfrau gwych, um, ac wedyn mae bwch enfawr rhwng, rhwng iddyn nhw, ac ym Golwg a Barn a Llyfrau am Bobl Iaith Cyntaf. Yym, so nes i feddwl, wel, dwi moyn i um, cyfrannu rhywbeth um, yn ôl i'r uh, cymuned Cymraeg. Nes i gwylio i mewn i um, iaithoedd arall, um, dan ei uh, periau iaith um, Ffrangeg Saesneg, Sbaeneg Saesneg, mae llaw lyfrau ble dyn ni'n gallu um, darllen yn parallel ochr gan ochr. Ond dwi ddim yn rhywbeth fel hynny yn, yn y Gymraeg. So nes i feddwl, wel, mae'n ffordd gwych am bobl i, i ddarllen. Mae'n agor y iaith um, i bawb, really. So nes i penderfynu i, i um, gosod, ie, yeah, cylchgrawn ar-lein. So mae pob erthygl, mae Cymraeg ar y chwith, ac mae Saesneg ar y dde. So mae'n agor yr iaith yym i bawb rili. O ie, ac os o's rywun ddim yn siŵr falle o ystyr brawddeg yn y Gymraeg... Wrth gwrs, ie. ...mae e yna ar yr ochor arall... Syml iawn i gwylio, ie. ...y dudalen yn Saesneg. Ie. Wel gwych. Wel pa fath o ymateb wyt ti wedi ca'l i hyn? Yy ie, eitha da, ie. Nes i ddechrau yym hybu fe tair wythnos yn ôl. So um, mae pobl sydd sy wedi um, gwylio fe, ie, yeah, mae ymateb wedi bod yn gwych. Dwi wedi hybu fe trwy Twitter a trwy Say Something Welsh, a nawr dwi'n dechrau gweithio gyda canolfannau dysgu Cymraeg. Um, mae'n un o waeddus iawn i hybu fe ac roi adnoddau am um, dysgu anffurfiol arno fe. But dwi ddim jyst addas am ddysgwyr, mae chlawr bobl sy'n iaith cyntaf ond y farchlyd dydw ddim yn teimlo um, rhugl yn ei iaith. Mm. So mae'n gwych am pob math o bobl i darllen fe, a pobl through more hefyd. Yeah. You know, dydy ddim... Dydy ddim lot o adnoddau am pobl um, tu mas o Gymru mm. i ddefnyddio ac ymarfer y iaith, really. Yeah, a gweld y Gymraeg hefyd, yn dyfe? Ti'n gweld, gweld y Gymraeg. Ie. Felly a a chdi'n unig sy ar hyn o bryd yn yn cyfrannu y dogfenna' 'ma neu neu t'o' ti efo tîm bach o gwmpas chdi neu os 'na groeso i eryll i i dy helpu? Wrth gwrs ie yym mae pawb yn croeso i i helpu so dwi'n dwi'n creu y gwefan ond dwi ddim yn ysgrifennu y gwefan so mae'n unigryw am try- tri reason so un yw popeth yn ddieithiog yn cael ei trefn gan y safon y iaith mae ail reswm ail reswm yw ma' popeth yn persbectif Person cyntaf. So, er enghraifft, mae cyfansoddwr Dafydd James wedi sgwennu am y profiad o um, sgwennu y cerddoriaeth Y Sioe Cerdd um, Tiger Bay. Mm. Mae Ellen Meek wedi sgwennu am y profiad o gyfeithi llyfrau Roald Dahl i mewn i Gymraeg. Mae Eirri Miles wedi sgwennu am y profiad o sgwennu cwrsiau newydd am Cymraeg i oedolion. Uh, mae Gwyn Griffiths wedi sgwennu cyflwyniad i mewn i ei llyfr The Old Red Tongue. Uh, mae Huw Stephens wedi cyfrannu. So, dwi ddim yn fy barn i, mae pobl sy'n actually yeah. neud pethau pwysig yn y maes.
A ti wedi cael enwa arbennig, neu mae'n ma arbennig ar y wefan yeah. i gyfrannu pobl diddorol? Ie, yeah, mae, mae pobl yeah, just wedi bod mor, mor croesawu and you know, hapus iawn i, i helpu, really. So ie, yeah, dwi'n chwilio am dau beth, really, am bobl i, i ddarllen fe yn gyntaf, ac uh, hefyd am bobl i um, cyfrannu, really. So um, os, os mae rhywun wedi sgwennu um, llyfr, beth dwi moyn yw i, i, amdano nhw i sgwennu tipyn bach pam wnaethon nhw sgwennu y llyfr, beth yw'r proses o'r llyfr, sydd wnaethon nhw wneud e, ac wedyn cyhoeddi fe ar parallel.cymru. Right. So mae'n rhoi um, insight i mewn i beth sy'n ddigwydd. Os mae rhywun wedi, wedi um, sgwennu, uh, um, creu um, album cerddoriaeth, pan mae sgwennu am y math o cerddoriaeth, ei dylanwadau, Um, a jyst rhywbeth tipyn bach tu ôl llen. Felly, lle i ni'n gweld hyn nawr ten? Sut mae rhywun yn gallu darllen neu gyfrannu i dy gylchgrawn di? Ie, yeah, um, maen nhw'n just um, mynd ar, um, ar y gwefan, so parallel.cymru, um, fel darllen mewn parallel. Um, os mae unrhyw moyn i cyfrannu, wedyn fy cyfeiriad i bost ar, ar y um, gwefan, ond hefyd mae parallel.cymru at gmail.com. Ond bydd hi'n hapus iawn i trafod gyda unrhyw sy'n moyn i wneud rhywbeth bach. Gwych! Wel gwych, syniad arbennig. Pob hwyl i ti gyda phopeth. Diolch yn fawr am ddod i mewn. Diolch yn fawr am y gwahoddiad.